Mae'r garfan yn cael ei chyhoeddi wythnos yma. Osian, chwaraewr fel Tom Lawrence wneud yn wych ar hyn o bryd. Lot o adroddiadau heddi fod Ben Woodburn falle yn mynd i fod yn y garfan. Oes na enwau newydd yn mynd i fod yna? Wel, mae wedi bod ar y fainc heddiw 'ma, Harry Wilson i i Lerpwl hefyd. Felly yy y peth sydd yn sicr ydy bod yna lot o chwaraewyr ifanc, y y to ifanc 'na'n cnocio ar y drws yn wirioneddol. Bellach a 'dan ni angen hynna. Yym felly yy Gei di weld dydd Iau. Ond yym t'mod 'dan ni'n 'dan ni'n blêst iawn efo sut ma'r chwaraewyr ifanc 'na. Ma' 'na nifer ohonyn nhw, amryw ohonyn nhw, 'di bod i mewn yn barod yn y yn y camp y tîm cynta tu ôl i'r llenni yn ymarfer yy am wythnos ar y tro er mwyn ca'l y profiad yna. Felly fod nhw'n gallu gneud y cam yna fel pan ma'r cyfle'n dŵad ac yy Tibod, mae, mae'n bwysig bod ni uh, hefo'r ffresh yna i ddod i mewn i'r i'r garfan uh, fel da ni'n yn symud ymlaen. Ond ia, newyddion da hefo nhw. Newyddion da bod y gêm yn difod ar S4C unwaith eto, fel oedd nawn yr Euros, dod â chydig o lwc yn ôl gobeithio, uh, efo'r canlyniadau. Uh, a'r newyddion ddim cystal wrth gwrs fod y Barry Horns, maen ddim yn mynd i fod yn gallu mynd i'r stadiwm, a fo yna gyn lleiad o, O'r cefnogwyr yn gallu cael i mewn i'r stadiwm, er fod 'na filoedd wrth gwrs yn mynd i fynd drosodd, ond yy yy fe raid ni drio neud y gora' allan o'r sefyllfa 'dan ni yn 'i ag edrach ymlaen i be' sydd yn sicr yn yn gêm enfawr i ni. Ie, ma' nw'n drio grymu falle, bydd pawb yn dod â kazoos gyda nhw, Hal Robson kazoos, ni 'di gweld 'na ar Esbern Araill cyn hyn, gewn ni weld beth ddaw. Ond yy chi'n sôn, yn dechreuon i'r rhaglen yn sôn am y ffilm 'na, yy Don't Take Me Home o Ffrainc, chi'n clywed y chwaraewyr i gyd yn gweud bo' nhw'n teimlo fel brodyr gyda'i gilydd, edrych mlan i fod yn ôl gyda'i gilydd, felly ma' raid bo' nhw yn edrych mlan I fod yn ôl fel chi y ti'n fy fforddi ar gyfer y gem yma'n Iwerddon. Ie, tros am dwywaith y munud fyddan ni'n dod at ein gilydd, fyddan nhw'n wên o glust i glust ac oherwydd maen nhw'n llwyr fwynhau cwmni'i gilydd a mwyn mwynhau chwarae hefo'i gilydd fysan nhw, dwi'n meddwl, yn dymuno gallan nhw fod yn chwarae efo'i gilydd fel clwb yn wythnosol oherwydd dyna'r mwynhad pur mae'r chwaraewyr yn ei gael. Felly, mae hwnna'n rhywbeth sydd wedi cymryd amser Yym, ac wedi cael ei gynllunio, nid rhywbeth sydd jyst wedi digwydd. Felly, yy, ond mae rhaid ni drio manteisio ar hynna. Da ni'n gwybod fod ti'n mynd i fod yn gêm anodd, mae, mae'r Weriniaeth yn, yn dda yn be maen nhw'n ei Maen nhw'n yn dda yn y grwp, chwarae teg. Ond yn dir, efallai fod y perfformiadau ddim wedi bod yn arbennig o wych, ond um, maen nhw, maen nhw'n dda yn be maen nhw'n neud, ac maen nhw'n cael canlyniadau. Maen nhw'n anodd iawn i chwarae ni herbyn. Felly, mae rhaid i ni sicrhau fod ni'n gallu dygymod â hynny, ac sicrhau wedyn fod ni'n cael y fantais yna ac yn cipio'r triphwynt oherwydd os oes 'na un peth 'da ni siomedig hefo fo hyd yn hyn ydy yn y dair gêm ola' lle ma' nhw 'di bod yn gemau cyfartal 'da ni 'di bod ar y blaen ym mhob un o'r rheina bedair gwaith felly ond heb fod wedi llwyddo i gipio'r triphwynt yn y dair gêm yna felly ma' gynnon ni wersi i'w dysgu Ac mae'n, er bod ni'n mynd i mewn i hon yn hynod o bositif, dan ni'n gwybod hefyd fod rhaid i ni fod yn wyliadwrus a fod rhaid i ni fod ar ein gorau. Hyfryd, Osian, diolch yn fawr iawn am y cwmni. Pob lwc i chi, wrth gwrs.